Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasihatımız Allahnı zikir etkende ve Oña qarşı taqvadan ağlamaq aqqında olacaqtır. Allahu Taalâ qorqusından ağlamaq şeriatqa köre mendub, yani tevsiye etilgen, dep sayıla. Bunıñ delili Quran ve Sünnettir. Quranda Allahu Taalâ şöyle buyurdı, Euzu billâhi mineşşeytanirracim, Efamin hâzel hadisi te'cebun ve tedhakun ve lâ tebkun. Şimdi siz bu sözge, Quranğa, şaşasıñızmı? Külesiñiz, amma ağlamaysıñız.

Sünnetke kelgende, şöyle deliller ketirile, El-Buhariy ve Müslim İbn-i Mesuddan, Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve sellem ondan şöyle degeni rivayet etildi, Maña Quran oqu dedi, Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki, Ya Resul Allah, o saña endirilgen eken, onı men nasıl oquycam? Dedi ki, Men Qurannı başqa bir adamdan eşitmek isteyim. Bundan soñ En-Nisa suresini oqudım ve şu ayetke keldim, Er bir ümmetten bir şaat ketirgen ve seni de olarğa şaat olaraq köstergen vaqıtımızda alları ne olacaq? Dedi ki, Yeter artıq! Oña baqqanda közlerinden yaşlar aqqanını kördim. El-Buhariy ve Muslim Anastan şöyle rivayet ettiler, Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hutbe ile hitap etti ki, men bundan evel böyle hutbeni asla eşitmegen edim. Dedi ki, menim bilgenimni bilse ediñiz, az küler, çoq ağlar ediñiz. Anas dedi ki, Resulullahnıñ sahabeleri urbalarını yüzlerini örtip, ökür-ökür ağladılar. El-Buhariy ve Muslim Ebu Hureyra Peyğamberniñ, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle degenini rivayet etti, Allahtan başqa iç kimseniñ kölgesi olmağan künde onıñ kölgesi altında alınacaq yedi sınıf insan bar, ve, yañğızlıqta Allahnıñ adını zikir etkende közlerini yaşlanğan adamlardır. El-Buhariy ve Muslim İbn-i Ümerden şöyle degenini rivayet etildi, Resulullahnıñ sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı şiddetlengen vaqıtta ondan namaz kimniñ tarafından qılanacağı aqqında soradılar. Dedi ki, Ebu Bekirge aytıñız ki, adamlarğa namaz qıldırsın. Ayşe anamız dedi ki, Ebu Bekir Quran oquğanda ağlap başlay. Bu El-Buhariyniñ rivayetidir. Muslimniñ rivayetinde ise şöyledir, Ayşe anamız dedi ki, Ya Resûlallah, Ebu Bekir riqqatlı, yımşaq bir adamdır. Qurannı oquğanda qozyaşlarını tutıp olamaz. El-Buhariy ve Muslim, Anastan Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve sellem Ubey ibn Kabğa şöyle degenini rivayet etildi, Aqiqaten de, Yüce ve Qudretli Allah saña, O, kâfirlik etkenler, ayetini oqumaqnı emir etti. Ubey, Menim adımnı ayttımı? dep soradı. Dedi ki, Ebet. Bundan soñ Ubey quvanğanından ağladı. Ebu Hureyra, Peyğamberniñ sallallahu aleyhi ve sellem şöyle degenini rivayet etti, Süt memege qaytmağance, Alla qorqusından ağlağanğa ateş toqunmayacaq ve Alla yolundaki toz ile ceennem dumanı da bir arağa kelmeyecek. Abdullah ibn Şehir şöyle degenini rivayet etti, Men Peyğamberge, sallallahu aleyhi ve sellem, kelgende, o namaz qıla edi. Baqtım, kördim ki, o ağlağanı içün qarnından qaynağan qazandan kibi uvultılar çıqa edi. İbrahim ibn Abdur-Rahman ibn Avf tarafından şöyle rivayet etildi, O oraza tutqanda oña, yani ibn Avfa, yemek ketirdiler ve o, Mus'ab ibn Umeyra, şeid etildi, albuki o menden daa hayırlı edi. Bir cübbe içinde defn etildi ki, başı örtülse, ayaqları açıla, ayaqları örtülse, başı açıla. Hamza da şeid etildi. Albu ki, o, menden daa hayırlı edi. Soñra dünyada nimetleri bizim ögümizde serildi, veya dünyadan berilecekler bizge berildi. Şübesiz ki, yahşılıqlarımız bizge erte berilmesinden qorqam. Ve ağlamağa başladı. O qadar çoq ağladı ki, tap yemeginden vazgeçti. El-İrbad ibn-i Sariye dedi ki, Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge öyle bir vaaz ve nasiatta bulundı ki, qalpler ürktiler, közler de yaşlandı. Anastan Peyğamberniñ, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle degeni rivayet etildi, Er kim Allahnı zikir eter de, Allah qorqusından sebep közlerinden yaşlar aqsa, Qıyamet künü oña azap etilmez. Ebu Reyhane şöyle dedi, Peyğambernen sallallahu aleyhi ve sellem bir cenkke çıqqanda onıñ böyle degenini eşittim, Allah qorqusından sebep közleri yaşqa tolğan ve Allah yolunda yuqusız qalğan közge ceennem aram olur. Daa soñra şöyle degenini eşittim, Allahnıñ aramlarından saqınğan közge ceennem aram olur. İbn Huzeyma Sahih adlı kitabında Aliden şöyle degeni rivayet etti, Bedr künü Al-Maqdaddan ğayrı atlı asker yanımızda yoq edi. Aramızdan tek Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem terek yanında ayaq üstünde namaz qılğanını kördim. O, sabağa qadar ağladı. At-Tabaraniy Savbandan Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle degenini rivayet etti, Tiline saip olğan, evini keniş tutqan ve günahlardan sebep ağlağan kimsege müjdeler olsun! Allahu Taalâ bizlerni daima onı zikir etmekten ve ondan taqvadan köz yaşlarını töke bilgen qullarından olmağa nasip eylesin. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.